Ekitabo kya Nabbi Nahumu, eshuura ya kashatu. Okucwekyerezibwa kwa Nineeve. Oru rurembo orurikushesha eshagama ruryakareeba, rwona rwijwire ebishuba n'obunyagi, eminyago yaarwo terikubarwa. Okukwaya kwa kibooko n'endigito y'enziga, emisindo y'embaraasi n'okubomborekana kw'ebigaari. Abarikugyendera aha mbaraasi nibeeroha omu rugamba, zaarurara nizityankana, n'amacumu nigamurinkana. Enyanja y'abantu eitsirwe, emitumba etungamiriraine etarikubaasa kubarwa, abantu nibagiteeraho entsibo. Ebyo byona bireetsibwe obwamaraaya oburengyesereize, obwamaraaya bw'ogwo orikurigirwa kandi oine oburogo oburikwita, orikureebya amahanga n'obwamaraaya bwe, akarogyesa enganda n'oburogo bwe. Mukama naagira ati, Reeba naaba omuzigu waawe. Ndyahenuura ekipumpuriya kyawe, kikushwekye aha maisho, ndekye amahanga gareebe enjuuro yaawe, n'ensi z'obugabe zoorekye enshoni zaawe. Ndyakuteera ebihagaro nkugayise, nkugire eky'okushamaarirwa. Kandi abarikureeba boona baryakunuga, bakuhungye, bagire bati, Nineeve ebeire amatongo, n'oha oraagicuurire? Mbwenu ni hehi ab'okugiyaagira? Noogira ngu nookira Tebesi, eyaabaire eri ahagati y'emigyera eyahinguririziibwe amaizi, ekigo kyayo kiri enyanja, n'amaizi gari orugo rwayo? Esiopia na Misiri zikaba ziri amaani gaayo, hagati nibugarukiro. Abaapuutsi n'Abaaliibya bakaba bari abahwezi baayo. N'obu eraabe yaabaire eri etyo, ekanyagwa, yaatwarwa omu bukwatwa, abaana baayo abato baateerwa ahansi, baacwagurukira omuri buri nteeraniro y'enguuto. Baateerera enteenyu abashaija ba Yobu ekitiinisa, kandi abantu ba Yobu boona abakuru baababohesa enjegyere. Niiwe oryasinda oshoberwe, osherure ah'okuhungira abazigu. Ebigo byawe byona ni nk'emitiini eine ebijuma ebirikubanza kuhaisa, kwetengyesibwa bigwe omu kanwa k'omuri. Reeba, abaserukare baawe abari omuriiwe n'abakazi, amarembo g'ensi yaawe gaigurirwe abazigu, omuriro gwokize empimbi zaawe. Yetahire amaizi agarimara omu biro by'okugotwa, ogumye ebigo byawe, oze omu ibumba okaate obudongo, okwate eby'okubumbisa amatafaari. Okwo niyo muriro gurikwokyeza okaitwa rurara ekakumaraho nk'enzigye. Yekanyise nk'enzigye, oyekanyise nk'eseenene. Okakanyise abashuubuzi baawe, baakira enyonyoozi z'omu iguru obwingi. Enzigye ziimutsya amababa ziguruka zigyenda, Abanyiginya baawe ni nk'eseenene, abahandiiki baawe ni nk'ekicu ky'enzigye, eziguma zibandami aha ngo aha izooba ry'embeho. Omushana gukijwa, zikaguruka zikagyenda, hakabura owaamanya ei ziri. Iwe mugabe wa Asiria we, abariisa baawe bagwejegyeire, n'abakungu baawe nibahungira. Abantu baawe bataataniire aha bibungo, babuzire owaabataaruura. Tihariho ow'okutuubya obusaasi bwawe, obuta bwawe ni bubi munonga. Boona abarikuhurira ebyawe bateera omu ngaro nibakwesimirirana. Mbwenu n'oha otakahikwahoga obubi bwawe obutahwa?